everybody's soul and spirit and a body. So uh, sometimes we feel, you know, the fluency and being affluent in uh, our mother tongue. So forgive me. I, I just don't I don't know what to say, but forgive me. Kora dwa yalo gi dholuo. Adwa yalo gi dholuo. Muma madwa somo potas erokamano monivik. Kikwa ujo achon ga kabisa. Udonjo ni itundiko to wa kikwa. Yesu opaki nikech an kod wach ka madwa namiyi wach ma Nyasaye omiya. Ok adhi adhiya live for the sake of it. Tachiwo wach ma Nyasaye omiya mondo ami jogene sani ka antiere e RTD Studios. Yes, mar Apostle Lenny kata Lenin were mano jatich Nyasaye mamalo chutho ubiro nene chieng' moro wuoyi no ng'ama long'o ng'ama war ji waro moko nitie mowar war mag ngama jomoko war war mag wuoche kata war mag gik moko modhi mari e chiro ma ng'ama war warruok mar chuny amiyo nying Nyasaye duong' ehe koro wacho ni duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ne Yesu ma ruodhwa ajabu jateko muma wacho niya adek matindo tindo chakre apar kod abich gi apar apar ga auchiel muma wacho asoma gi kisungu tabro loko gi dholuo i know thy works thou art neither cold nor hot i would thou wet nor cold or hot ni ang'e tijeni Ang'e ni tijeni iwuoyo gi kanisa wami histori matin. Kanisa nowuogo kanisa abiriyo to koro ma kanisa mogik miluongo ni Laodikia. Laodikia e kanisa mondiki ne gine mogik barua ka Johana nie chula mar Fatimo. Barua mondiki gi ng'ama muofu ma wengene notok oko to bende osekalo mach mowang' kaachiel koda mo ba mo mo mo oil manokete mondo wang' mondo tho eka nyasaye nomwomo kode nyasaye ma jamwomo gi ji kata jomoko temo ni mondo giketh mbeleni kendo giketh chienni ma giketh bathi gi koni gi koni ma giwachi ni koro idigini kamidhiye onge sani ogik weche oromo josibo oyie ma koro nie bath ndara koni gi koni gi koni to ne ibiro neno yesu kod chunyi ma ma ma wer moro wer wer ma no wer mo wero kawuono ma wero ni Yesu aneno gi chunya wang'a me chunya nene ndalo duto wuoyo na dwonda e kendo en mwandu na en oinga na en teko na en hera be Yesu yora be mano wer mane Johana ochuogo e chula mar Fatimo He crafted, he wrote the song when he was in the island of Patmos. He had no eyes, he had no relatives, nobody was left alone in the island to die. But then God who can future can manifest himself nyasaye majanyisre majathinyre majaulre ka koro ji oringo ne jomoko neno marach ka ji oringo kendo ji owegi Kendo jomoko nyalo neno marach ka koro weche ok dhi maber. Sane minene Nyasaye. Nyasaye neno kuonde ma weche riche sama wache rach. Koro be ondik barua ne liw ne kia. Iwacho ne ni ang'e timbe ni, ang'e tije ni. Tije ni Nyasaye ong'eyo. Eh, mae madwa lero matin, tije ni. Ang'eyo, to gima ang'eyo e tije ni go. ang'e gi ang'e ni in ok iliet to be ok ing'ich kawuono kadhi mapiyo piyo abro chalo ng'ama ringo ng'wech mapiyo piyo mondo ariwra gi jomoko nikech ang'e ni uchumi rach jomoko ywago gimiluongo ni bundle jomoko ywago gimiluongo ni time jomoko be koro nyalo wuok mondo odhi omanyane kaka onyalo miyo nyathi omamagi chiemo oket gimoro e mesa kata ka en omende moro kata ka en uh, gimiluongo ni nyoche moro mondo olose sama owinjore koro ok abi ketho sa onge wach koro ang'e tijeni ang'e timbeni tije tije ang'eyo kaka gichalo en niya ok ing'ich to bende ok iliet to in them them in luke one in mediocre eme noyude the word mediocrity being in the middle lukewarm in them them yes them them owulo niya yesu opake them them owulo niya ng'ato puonjore romo e gima ok onego puonjore go romo ng'ato puonjore ng'iyo e gima ok owinjore ong'igo Ng'ato pako gima ok owinjore opaki. Kwa mfano, donge isewinjo ka ng'ato wacho niya ni en ok odewo kama koro gikeni dhier obare ndasi ma ok odewo kata gima okete dende ok odewo kata oyudo nanga to orwake arwaka taro kata oyudo mana en onyalo nindo anywhere onyalo nindo aninda anywhere kata odhi wuoth to onyalo ninda ninda anywhere kata ji ni e kanisa to onyalo ninda ninda anywhere ji ni e lemo to ninda tuguro ninda nde kom ni en oromo en gik moko ok odewo weche ochande weche obare ndasi eh? ng'ama ninde kanisa kiyalo injili maninde nyim ruoth kata ka ji odhi e rali manitie jatend piny to okoko tugore nodwa nindo kanyo magi joma chunygi owinjo ni opuonjore romo to opuonjore romo e yo marach otimo gire mar romono to otime e yo marach e kaka kawuono jomoko be ni gipuonjore romo gidhier ni wacho niya adhier tang'iyo go mm? be kata ok owara be ok ochuna nikech joma owargo be ang'iyo be ok anenona koro opuonjore romo dwa nobedi e diere ka ok en korka cham ok en korka chich sama nyasaye gwedho ji owacho ni en opuonjore romo ok odwar mondo odhi mbele nikech gik motiyogo otiyo gi rula machon machien kanyo gik mane gik moko timo ne jomoko kata mwandu notimo ne jomoko kata joyalo notimo ne jomoko mane rula ma koro dwa tiyogo mbele ne kodhi mbele mano ipuonjori romo tipuonjori romo marach ipuonjori romo mar ndhem ndhem kendo ipakori ng'ato nyalo pakore kowacho niya an ok adew ng'ane gini mane ndutore mane ong'eyo hmm? mane ong'eyo ni gin gi ndutore gin gi kasore gin gi rudore eh, gin gi njejore gin gin gi mbesore adoni kanyo ng'ani gini mane okasore ni mbesore rudore gin ming'eyi gin kiang'o tinde ere en gi rula mana mapimo silias mondo puonjre go romo mondo jiwgo chunye mondo omakgo jomoko mondo jomoko be obedie e timneno opuonjore romo e yo marach Yes, nitie puonjruok romo ma Paulo wacho ni napuonjora romo ka onge go kata ka an go to ok ni nodhembem nikech sama ne o sama ne onge go to nowacho ne jo-Korintho ni lwetena e neuru nikech lwetene nitie alama mar tich ma koro kodonjo ma koro otamore koro kotamore kabisa to donjo adonja e tijene ma nong'eyo nikech ka nomiye tich notiyo to ok oti tich mandhem ndhem jomoko nigi ngima moko mandhem ndhem gin gi ngima moko mandhem ndhem ngima ni ndhem ndhem omaka maka kod achiel nyoro nyawacho nyoro ni ng'ato kasore mana gi certificate so certificate ni to pok oyudo go tich kaeto ngimane moro machielo odhi oketo mandhem ndhem ni ok onyal manyo gimoro amora monyalo timo en ga lukewarm life mm. ngimane nondhem ndhem ngimane nondhem ndhem iywago sikul fees mane ochule iywago ndalo mane okawo koso kata en be oywag ningech ondhem ndhem gi ngimane mondo okaw gimonyalo timo to tim gino koliet wang'adini rieko Gimoro amora miyudo pinyni nidwa time time bedie maliet bedie maliet kata ka in ochod chodi ma nyingi dong'ie we bedo chod machodo ni to pod ipando ok iwinjo ka ng'ato wacho ni nino chot to iwang' bedo chot ma ji ong'eyo ni ma to chot ma sama joma dwaro chode dwaro ng'ama gichod to ging'e kama giyudie rando ka in jaywecho Bende jayuech ok ni tamara nyalo nade opako joricho ok apa jaricho bende maliet e gima itimo gima itimo mibede maliet mano e gima dhi yawo ni ndara duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ne yesu gima itimo mibede malietno ema dhi yawo ni yore Kata ija yuecho, hmm? kata ija yuecho, you are a sweeper. Martin Luther nowacho niya, ni ka itimo gimoro tim gino kata komiyi street mondo iywe iywe ma ka ng'ato ang' kalo kanyo to wacho ni ng'ato noywecho ka to kata kijaweri e kanisa wer ma ng'ama neni kata japiny wacho ni hey, Nyathina dwa wuoyogo, nyathina pako Nyasaye mana neno, kibra ka gima kinyo tho kiny. Time, to ok ni adwa bedo mandhem ndhem nikech jomoko nyo obwoga ka nyo koro nya wer to nyo gibwoga samoro nikia ne gimaya microphone koro an gima adwa timo adwa nindo piny an ok ahero lweny lamek okech nyasaye ogwedhi samson aguko an koro adwa nindo piny isewinjo jomoko mawacho e lembwa ka ema winje weche moko moko ni kata muma ni an koro nadwa nindo piny mondo yamo kal sama inindo pinyno indhem them mano ok yot mano be ok ing'ich king'ich to zaidi kiliet to zaidi ang' isom uh, uh, uh, fwenyno prariyo gariyo madongo matindo chakre apar wacho niya nawinjo dwol moro ka wachona ni sani ng'ama timo richo otim atima richo to ng'ama dwa bedo makare be obed abeda makare yes ma ok ndalo ma ji bede mandhem mandhem Joma bedo mandhem ndhem go gin kata satan ok ti kodgi kata nyasaye be ok ti kodgi nikech gin asara gin gin asara gima gitimo malong'o onge to ng'ama maliet e tije ng'ama liet e tije mondikie e, e, e, e ngeche mondikie ngeche it is written in proverbs chapter 22 verses 29 have you seen a man who is diligent in his ways yes who, have you seen such a man he will not work for mere men but he will work for noble people of the country. Ibi iseneno ng'ama ohero tije marito tije. Hmm? Nindo ok en tich. Nindo ok en tich. Nindo ok en tich. Nindo en en gweth ma Nyasaye omiyo mana ng'ato to omiyo mana joma nosetiyo matek mondo nindi to ok omiye ji ni mondo gine be momiyo iwacho niya ni kidwa bedo modhier to hero tanda luori aluoro tanda ma in ichako nindo sa ariyo otieno tichiewo sa ang'wen okinyi eh, kitwenyori ka dendi rami kaeto muma wacho ni dhier mabiro yudi kanyo nikech indhemdhem to indhemdhem indhemdhem mane otandani hmm? indhemdhem e otanda ok idwa inyap ma kata tich ok inyal tiyo ma kata chiemo kata chiemo gini iwacho mana e eh, taol manade to gima nitiyo to onge we bedo maber mbem be iseneno ng'at anuni mumano e eh, prariyo gariyo matindo prariyo gochiko mm, have you seen a man who is diligent in his work in his ways he shall not work for me amen be iseneno ng'at matiyo tije gi hotness otiye gi lietne mar tich otiye gi lietne kata nyathi kanie klas nyathi Onyalo bedo nyathi ma onge gi sura, oraracha, iye okuot, ook ochiem maber, tiende tar mana kaka dwa dhi sikul. Tiendi tar ni kwong idhi e pur, kok idhi, kok obi owari, eh, eh, ma ng'ato ng'ama biro wari be odeko, japuonj be riti e get kucho, tidonjo kacha ka tiendi tar, eh, nangani be gala gala mok adwa express, in gi sati ma kifungu nochote yote, to nosoma na ginene. Awuoyo ni koro life mar gweng'. bara dala eh, sati bo somo ne kudho kudho kudho kudho to ne wabedo ma hot ne wa hot ibedo ma hot nibedo maliet e klas ma kata japuonj ne ok oheri kata ok ohero suji to obiro heri gi thuon nikech in hot in hot upstairs iliet piny ka ok tiye gi joma ndhem ndhem polo to wacho nyasaye to wacho kania ang'ogi ang'ogi piny to nyalo kuodhi to nyasaye to kwachore to wacho nang'ogi kayudo kindhembem ni ok ok nigi kija richo sana to lando ni warruok ni kata richo ni kwar ka remo e isaya achiel matindo apar gaboro kata richo ni kwar ka remo ta an awuon abiro yweyogi lwokogi ma gibed marachar ka pamba kata ka pe koro ka ijaricho zaidi in candidate mar warruok to motuo ni ok jaricho botuo dok oware otuo dok jaricho botuo dok oware ni en odhem dhem ni en owacho ni weche ma kanisa ok nyal ndotore ahinya magawe ne ng'ane gini to kanisa to odhiye mm -mm. bed mandhemndhem mondo obi ong'ogi oko to bed maliet mondo nyasaye oting'i malo e tijino e tiji kata in mana yaya ti yaya ti ti yaya ma ng'ama itiyo ne yayano eh? ng'ama dhako mitiyo ne yayano ne ka tiji ber makawi materi nyaka ginene kamiluongo nang'owa materi nyaka kos wacho ni nyathini osetiyo kodwa maber ma nyathini dok manyal yemba yemba nyathini adwa luwe mondo ang'e kata kama odakie kata ka min gi onge tabu nigi tabu to anyalo kata gero ne ot nikech itiyo yaya ipiro nyathi pir mok berie berie mm? ipiro ipiro nyathino pir mok berie berie to ok niya ni idhi bedo japiri tipiro to pir nyathi to botami tiyogo imiyo nyathi yath eh, kata nyuka ikane ma nyathi koro ninda ninda ma koro nyathi bola bola to kae to chuor ng'ani ema iboko ng'iyo mano ok iti tiji maber Tij- tiji maber tiji maber en ni tim gima noteri kanyo kata ka indasta goye Mm, ni ang'eyo tijeni I know your works. What, what the Bible is talking about, what is being recognized here conspicuously

Ne, kapok iywak aina, kuongi make sure ni tije ni nitie. Awacho kendo awacho nyanwoyo kata nyoro. Ang'o mithagori malich? To jomoko makia kata poko tong'. Hmm? Opoko tong', lwete olil, nangane olil, to okawo tong' to owuothogo to iuso tong'ne. To in ma in gi sikul to pok iyudo skul, pok iyudo skul fees. Ang'o ma mondo ika ka tong' cha kitwe nyaka tayo? Iboil tong' ma pi to bende nengone yot. Iboyo tong maber to tong giuso apar gabom ing'iewo apar gabich niketo nyaka piero ariyo gabich nikech ing'iewo gimoro kaluwore gi kaka in hmm? we bedo mandhem ndhem kata irwakni nikech ka jomotimo business will tell you jomotimo business will tell you eh? especially salesman jomotimo deal gi salesmanship they will tell you they will tell you what that you sell yourself before you sell the commodity koro in ilil iwacho ni piny romre ni in idich gi pesa miyudo eh, jamakanika olil go il mano tije olil go il mano tije jamakanika kata odhi mene bank gi apron korwako to lwete otimo oil ng'ama biro chayo onge injinia odonjo to in in ma ok in makanika to ilil ilaro gi jogo lil Gilalo gi jogo lile profession margi nikech ang'o? In them them e gima nowinjore itim. Yeso paki. Hallelujah. Jachien ema olil. To jachien be ok olil nang'o? Odwa mana nyisou kite mar chunye ni en olil kaka eneno lepe olilno e kaka onywandore be to kae to jomoko laro kod jachien gigene kaka ineno rwakne galagala e kaka jomoko be laro kode gigene yeso paki koro in in mm,

to ok onyal kawo adeng' kiwuotho kode kilomita ang'wen kidhi kama gi kilomita ang'wen kidhi kama ri chak igoya close kama yote nikech nanga ni be ler kama ikete no be ler language be ing'eyo joma ne dwa chayi ni aus njugu koro ibedo example to ok ni use higa higa higa kalo higa higa mano mana platform mano mana training another training nyasaye nyalo teri kanyo mondo opuonji kaka irelate gi ji from joma piny mogik nyaka joma biro malo kae tithagorigo ni anayudo b anayudo a anayudo kiang'owa sauri yako gol a no mondo ichame wa gol a no mondo idhi ichame yes kata bini nogole mondo idhi ichame i ok itiga kili in ng'at miluongo nang'owa indhem ndhem lawi kawuoyo kamano to winji injinia aneni injinia mago joma tiyo tijegi gongwana gitiyo tijegi gi ler laji lari gwano maduong' mok beberi Duong' gi pak gi dok gi loyo dog ni Yesu Kristo Ruodha. Erokamano. Iwinja? Ang'eyo timbeni. Ne ang'o? Ok iliet to be ok ing'ich. Achomo ng'uli oko chuth. Emomiyo nitie joma Nyasaye ong'ulo. Ee, mano to koro in itek. Koro giwacho ni, ha, Nyasaye ok ng'ad bura. Nyasaye, os- God cannot judge you. God is so loving. His love is so conditional. God's love is not conditional for lukewarm people, those who don't want to be identified with anything. Yes, ok odwar mondo oulre gi gimoro amora. Mm? Ni en aena kaka en no. en ena kaka en no kesa moringe wa kesa ne odhi e kesa ni oa kesa ni oringo odhi e kesa oa kesa ni oringo odhi e kesa ni gi gi gi kuonde ma chokruok nitie ok ago ng'ato yeso paki ng'wona uru jo jo jolweny ndalo go ne wan e piny Nairobi higa piero ochiko gi wiye mm? ne nitiere chokruoge mane timo jok mane okasore ma gin onge chokruok moro amora mar dini gi ok odhiye to chokruok ni ni ni natol odhiye chokruok ni ni KICC odhiye chokruok ni ni eh, city city hall odhiye chokruok 668 odhiye kaeto gidong' mania I'm flying out next month I'm flying out next year I'm flying out uh, um, um, solauru pesa mar tiket mar ndege solauru kete mar ndege an minena kama wuoye kodi ni Hmm? Asedhi aseidho ndege chakre higa piero chiko gi wiye okabilando nyinge nyalo wacho eh to kar osedhi mang'eny malich asedhi mang'eny onge odiochieng' moro mana lose arambe mar tiket ni nang'o nikech nyasaye kotimo gire mar ono to mano e kaka otime ng'ato nyalo miya personally anyalo wuoyo gi ng'ato niya miya tiket mano to ok tabu yes to koro kete keta niya lasauru tiket lasauru tiket adwa dhi loka loka no be ok odhiye visa odhi otame ti otimore nade no kik ibed lukuom kuong itim gimitimo tim gimitimo kata sani hmm? an ok adwa bedo lukuome dholuo ni koro kar kogik korka dholuo ni taywa ng'ich ni koro aywa ng'ich ni koro ang'a malich ma koro idho ndege ma koro dholuo kanya yalogo mano mana in dholuo pod ayaloga ayala kisungu ba ayaloga ayala latine ma pod otama gi dho jo gi dho jo gi dho jo gidene

Yes, the current word, the current language, hot, warm not, iwuoro nomure, iwuoro nomure, awuoyo gima liet. Liet mar gimoro ok ok awuoyo gima mora, awuoyo gima chwaki. Um, nikech joma joma joma ne bende ok opuonjore tedo maber ema onyalo tugore oketo dakuon mar kendo to pi osemna murore to odwa notedgo kuon pi momurore ma them them ok ted kuon pi matedo kuon en pi machwakore mabobne mane ma kuon winjo ema kuon winjo nyaka ng'ama pok nochamo kuon owo mano chamo ginene okek owacho ni bas ma makoro kek marwa koro iwinja weche miwinja wacho matindo tindo gi magi weche mane gi tiendegi meresa resi nyathi nyamerero kamano duong' odog ne yesu kristo ruoth sali uh, sa larry jobs god bless you koro uh, namba par ga auchiel wacho mondo atieki uh, uh, mondo atieki pod wabiro duogo so then because thou art lukewarm

making any credible decision, it's because they are borrowed from somebody. Nitie joma ok nyal ng'ado gima onego gitim, nyaka one mana ka ng'ato timo, koro ka ni otimo gino nikech ng'ato timo. Mano be inyalo dag e piny ka, e piny ma koro wantie sani. Ni koro ka ng'ato nindo kech, to inindo, ka ng'ato we chwore, to inindo, ka ng'ato we chiege, to in be iweyo. Mano be inyalo timo. Eh? Magi joma ndhemndhemgo, joma ndhemndhemgo, gi- gin gi- gituo ni gi neutral. wan wan neutral o play diplomacy maonge gima understand kata di e warruok onge diplomacy da warruok ko ko wari to ko wari ko wari to wari to ko ko wari ber zaidi ninge koro in candidate ba waro jaka wari to ko wari to bendo ber zaidi zaidi ninge in candidate mar elevation nyasaye koro pingi malo ninge your hotness Tamo kata jachien koro donjo kuomi. Jachien manyalo maki kiliet onge. Kiliet satan manyalo maki onge. Kata odir chuodho to chuodho ka tuo to lwar mana piny. Kata odir ayany to ayany ka gore mana to dok mana chien. Kata oket mana nyingi moting' nyingi gunde gunde gunde gunde gunde gunde gunde koterogi e bank ma kama jo miriambo dakie mondo gikethgo nyingi. Pod iwinjo mana ka in kiny koro kichiewo ka in sap. Niyakin ko kityo kita chemka sibuor. Nikech Nyasaye maduong' malich marahuma ni kodi. Ng'ama nyalo mako. Mm, hallelujah. Iwinja ok ariambi. Winja ni gima notimore eh, ng'atane. Sadrak, Mesak kod Abednego moseyangi de giwacho ni ok gilam nyiseche to bende ne ok gilam gadieri to kawgi motergi e bur e, e, e bur mach mobedo multiplied seven times majno bende ne nigi digri mamalo akia ni macha to kod iluongo nang'o josayans go nyalo nyisi kaka kaeto nyasaye nyasaye nyasaye mar lweny kanye mokwongo ne such yesu kanye mokwongo ne such yesu kapok obiro kanye mokwongo ne kendo nene gi nebukadnesa nebukadnesa oneno such yesu maler Eh, kodhi openjo gi olor piny to penjo ni sadak gi misak gi abednego en adieri ni ok unyal lamo nyasacha ni ruoth ok wadwa wuondi ok wadwar wuondi nyasaye ne ok wanyal gone chongwa piny waliete wachni wan waliete it is like they were saying that we are so hot gimomiyo nebukadnesa this is my, now, my interpretation gimomiyo nomedo maicha nikech jogi ne liet pa jogi ne liet Pa omiyo omedo mach owuoro nomedo negi mach maliet moloyogi o double the hotness of their faith mm. gima satan timo ni mondo odwari godo mano koro ka nyasaye dwa tiyo gi gino to kod pile it and man man uh, hexagon tile it akia gima onego awachi ni nikech wan gi hexagon wan gi uh, quadrat wan gi triple wan gi double whatever eh, geometry kaka iluongo gi naye don't care what i care en ni kane oserwak gi mach maliet to ok giwang nebukadnesa ka koro odhi ng'iyo ni to joka be osewang yawuoyi manago gi dongo manotero joka e mach ema nokwongo wang' mondi to en kong'iyo maber to yudo ka owacho ni ei ne watero ji adek e mach taneno ng'at maragwen ng'at mar ang'wen the fourth man the fourth man en inene hotness the fourth man ineno inene mach inene gik maliet kata obedo ni, ni, ni, ni, ni tem wang'u ka mach ukalo masiche ma wang'u ka mach the fourth man will be seen ng'at mar ang'wen ma wang'e chalo wang' wuod nyiseche mana jabu jaler iluongo ni chieng' orienye mudho piny dekapoli gi galili gi dalawa karungu eh, kama jochiende nomako to the fourth man the fourth man none kata in gi wach moro matami nindo weche moko matami nindo nitie ng'at mar ang'wen ma wang'e rieny wang'i long'o wang'e yesu chalo wang'e chieng' ni to simbo dhahabu temo sidho kale gisani mm, thuol kamel ochal thuol mane moso chunge thim

Ti mibedo paralyzed that you cannot move. Every vein is dried up. Every vein is paralyzed. You are a paralysis, paralysis disease nikodi kaka Mark chapter 2 ng'ancha nitie kama koro ibi nenie nyasaye nyaka neni ma koro pinyi malo moteri kama ji koro liete nyasaye mondo ogwedhi walam nyasaye maduong' malich mondo obed kodi sani apostle robert odhiambo nyasaye ogwedhi eh, kapis otieno nyasaye ogwedhi walamnu nyasaye maduong' ere wach ma in go wach mane mikale matek weche mag uchumi gi mago to ok liet ahinya mago ok liet nyasaye nitie manyalo keto chiemo e mbeleni kawuono sani ok awuondi kata kikwamo mikia kaka idhi chulo sikul fees bei omedore mag chiemo mm, iwinjo ka koro ikia kaka idhi ma samoro igombo mondo idar idhi kata kata ka gidwa timo gigi ni be onge nyasaye nitie nyasaye nitie mago tembe ma, ma, ma, ma hot tembe ma hot go nitie yesu ma hot manyalo bedo gi duoko sani nyasaye maduong' malich mok lokre mar umbe lwenje Ubong owere nyaka laga. Nyasaye ma ube olake pinje duto. Idak kamoro amora to ok ine gimoro amora nikech richo ok inyal bedo e iye. Nago diero kamano nikech badi chalo bad chuma. Gime mako onge ng'ama nyalo golo lweti. In sibuor ma dhood Juda. Apako nyingi were gi gik mitimo madongo misetimo ne ji. Erokamano kuom jako cha, erokamano kuom ng'an cha, erokamano kuom ng'an cha. Ng'ata ng'ata Nyasaye man nigi dwaro mar chunye gimoro moro mano dwaro mondo itimne. Jehova mok lokre kama no dwa bede mang'ich ma chunye dwa we nyaka lemo. Achiero chunyno sani mondo chunyno dhi ka Yesu mondo tine Nyasaye sani gimoro amora ma ng'ato ne dwa bede mang'ich ng'ich mane ok odwa bede ma active owacho ni osechiwo moromo ni to ok one dwoko owacho ni osedhi lemo moromo ni to ok one dwoko en koro neno ni obed kata dhode achungo chunjego akethogi kuom nying yesu kristo ma janasaret obed gik moko moywa ng'ich mag development momako ng'ich e miere ma ok nyal dhi mobedo mandhemndhem koro ma ok dhi udi mane ochaki ni gero to kotamore atieka Hmm? kend mane otamore ni ichako to otamore atieka nyasaye mok lokre ng'ato mowinjore okon ng'ato dadwa juobi kaka wuono ni achome ter odhi bedo maliet mowachi ni odwaro nyombono e, e higa ni kapok orumo e nying yesu kristo ma ja nazareth erokamano chang ng'ato ka ng'ato obed tuo ma, ma paralyze ji mamiyo bath ng'ato nyalo bedo mang'ich dhi to koni bedo maliet akecho tekogo mag jochiende mag stroke amako nambagi kuom nying yesu kristo ma janasaret yes duong' odogni kuom tekoni manitie erokamano kuom gik misetimo erokamano ajabu jateko erokamano kuom mako jalcha awinje chunya nyasaye kitimo ne ng'ato oro sani iringe rembe tiringe lechene gik moko manomoko matek kata mag chunye mowacho ni chunya omoko kaka wuotho tama kaka wacho tama gino tama kaka nyalo wuoyo tama oyud gima onyalo wacho to wach ne Yesu Kristo ma Janazareth gima nyalo timore apako iki na puoyo kuom timo gigo e nying Yesu Kristo Ruoth amen kendo amen amen duong' gi pak gi loyo odog ne Yesu Kristo Ruoth Nyasaye mondo ogwedhu Nyasaye mondo obed kodu Nyasaye mondo obed kodu erokamano jateko haleluya yes watudre watudre kodu e gidene gimiluongo ni uh, e inbox kocha ka in gi wach moro ma gombo ni olame nyasaye ka in gi wach moro migombo ni mondo omedi e paro to ng'ich to agolo bedo mandhembe be agolo bed maliet bed maliet amen